Jesus. Amen.
Yes, Lord. Amen. Amen.
Amen. Ne dɛ osɔfo bae na yɛde ahyia. Ɛba bɛyɛ suadeɛ bi. Yɛbɛsua adeɛ kakra. Nsɛm a ɛkɔ so social media, nsɛm a ɛkɔ so ɔman mu, nsɛm a ɛkɔ so wɔ wiase. Yɛba abɛdi wo nkɔmmɔ ne yɛahwɛ Bible mu ne yɛde atoto yɛn ho ne abɔ yɛn bra. Mebisa asɛm kakra. Nkɔmmɔ a ɛkɔ so wɔ social media na anka mepɛ sɛ medi bi na anka mepɛ sɛ mɛka bi. But ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn nipa a wote kurom nneɛma ɛkɔ so a wonka bi ɛwɔ sɛ ɔka bi. Deɛ ɛntwa yie ɛwɔ sɛ ɔka bi na ɔtu wo fo. Nti na Nyankopɔn asɛm so kasa kyerɛ mmɔfra ne mpanifoɔ. Yɛnni nkɔmmɔ bi kakra nhwɛ adeɛ bi wɔ ha. Sɛ da biara na misua no, minim sɛ panyin deɛ, ka panyin nyɛ bɔne. Nokwasɛm paa.
Misua adeɛ a na ɛwɔ me tirim sɛ mpanyinfoɔ nyɛ bɔne. Na m'abrabɔ mu nyinaa, adeɛ a mehu no wiase na mede ato me life mu sɛ, nipa a mepɛ sɛ m'ano bɛtia no paa yɛ panyin. Nokwasɛm paa.
Efisɛ panyindie nna fam. Efisɛ Bible se yɛmfa anidie ma. Wokan Romans chapter 13 a, ɔse yɛmfa anidie ma deɛ anidie sɛ no. Yɛmfa obuo, yɛmbrɛ yɛn ho ase nhyɛ tumidi ase. Enti na kyerɛ sɛ asɛ wobɛyɛ panyini deɛ a, anidie kɛseɛ ne obuo a ɛsɛ fata a yɛde ma wo wɔ abrabɔ mu, asetena mu, ɔman, baabi biara wɔ biara. But yɛnhwɛ adeɛ kakra wɔ yɛn ɔman Ghana mu. Nneɛma bi rekɔ so wɔ ɔman yi mu stateeɛ. Deɛ ɛho hia sɛ yɛn mpanimfoɔ, ɛbɛduru election a, na wɔredi wei atɛm, na wɔredi wei atɛm, na wɔreka nsɛm a ɛnsɛ mfata. Nokwasɛm. Mpanimfoɔ ka ho asɛm. Mpanimfoɔ mu nya deɛ mu yɛ. Esu a wɔn da n'adi nyɛ su a papa. Ne yɛ a wɔn da n'adi nyɛ neɛ papa. Yɛ kan kan kan obi antie. Sɔfo nna bi busa bibi wɔ wɔn abrabɔ mu sɛ. na hwan na ɛbɛyɛ panyini? Na kyerɛ sɛ abɔfra na ɛbɛyɛ panyini. Hwɛ, yɛnhwɛ twerɛsɛm nti a yɛbu Ephesians chapter six verse number one coming down ɔsɛ deɛ ɛbɛ asɛm na ɛwɔ sɔfo. Asɛmpa no sɛdeɛ Paul twerɛ maa Efesofoɔ no, ɛti a ɛyɛ nsia, kyekyɛmu baako, atifi asɛm ɔse ɛmma ne agyanom. Ɔse ɛmma ne agyanom. Ɔse mma, mma, montie mo awofoɔ ansɛm wɔ Awurade Ɔse mu. montie mo awofoɔ ansɛm wɔ Awurade mu. Na yei na ɛtene. Na yei na ɛtene. Verse number two, Aha. Ɔse di w'agya ne wo na ni. Ɔse di w'agya ne wo na ni. Yei ne mmara nsɛm a ɛdi kan a bɔhyɛ wɔ Wei mu. ne mmara nsɛm a ɛdi kan a bɔhyɛ wɔ mu. Sɔfo gyina hɔ no. Na kyerɛ sɛ obi bɛyɛ agya anaa the leader anaa panyin a, adeɛ a ɛhia kɛseɛ paa ne obuo yɛ ne tie. Nokwasɛm paa. Ɛwɔ sɛ mpaninfoɔ Nkwadaa yɛbu mpanimfoɔ, yɛde anidie ma deɛ anidie sɛ no, yɛde obuo ma deɛ obuo sɛ no, yɛde osuro ma deɛ osuro sɛ no. Ɛna mmom yɛnhwɛ yɛn man yi mu, saa na ɛkɔ so, saa na ɛkɔ so anaa? Dabi da, ɛnɛ adane. Na yɛmmisa sɛ deɛ bɛti na ma ne daneeɛ, ɛyɛ yɛn mpanimfoɔ yi a ɛna maa saa suban wei ɛɛdɛɛde nɛ. Na yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ verse number four no sɔfo kan verse four no ɔsɛ deɛ bɛn. Ɔse na agyanom. Ɔse na agyanom. Monhyɛ mo mma abufuo. Monhyɛ mo mma abufuo. Na mmom. Na mmom. Monyɛn wɔn Awurade nkasakyerɛ. Monyɛn wɔn Awurade nkasakyerɛ. Ɛne nyansakyerɛ mu. Ɛne nyansakyerɛ mu. Na kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ asɛ agya, ɛna, ɛwɔ sɛ wokasa akyerɛ ɔba, ɛwɔ sɛ wone nyansa kasa, ɛne Awurade kasa kyene nimdeɛ kasa kasa kyerɛ abɔfra no. Ɛna mom yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so. Yɛ parents, yɛ gyanom, yɛ nanom, ɛne deɛ ɛsɛ fata ɛwɔ sɛ wɔde ma, ɛne yɛde ma nkɔla a obu ɛsɛ fata, ɛntimi mma, ɛnti ama ɛtwa abutu. Akora ɛkasa panyini wɔ kasa worɔ forɔ. Na wo ne hwan hyɛ nka panyini wɔ w'ano tia panyini? Osuro koraa. Yɛ Yesu sua no osuro koraa. Nokwasɛm paa. Mpuo osuro ɛne ɛde ma panyinfoɔ. Hmm. Bate ne mmom yɛn hwɛ ɛnɛ akora bie na no na odi opanyini atɛm. Nokwasɛm. Mmom yɛn hwɛ akora bie na no na odi panyini atɛm. Nokwasɛm paa. Ɛfa ayi na esi sɛn. Me maame ne me papa na wɔn mo tie mi. Jesus. Ɛne die mu. Ɛwɔ sɛ yɛn mpɛmpɛnfoɔ na ɛsɛ ɛsua twerɛsɛm ɛde Onyankopɔn suro ɛne ahobraseɛ tete mmɔfra papapapapa. But mo mmea nhwɛ mpanifoɔ adeɛ mo yɛ. Hwɛ. Ɛyɛ ana mibusa sɛ ɛdeɛ wɔn na ɛbɛyɛ panyini ɛyɛ akwadaa na ɛbɛyɛ panyini. Sɛ akwadaa na leader ɛnhu sɛ ɔbɛhwɛ efie yie, ɔbɛhwɛ ne mmɔfra yie, Ɔbɛhyɛ ne mpanimfoɔ yea a ɛsɔre tia wɔn. Mommɛnhwɛ adeɛ bi kakra. Ɛdeɛ na aba. Sɛ wo ne abɔfra wɔ fie na ɛkɔm te no, na abɔfra no ɔmma no aduane nni a, ɛyɛ ɔnya wo kasa ne wɔ kasakasa ɛna dada me deɛ kɔm de me ɛna woma me aduane nni ɛna woma me sika nkɔtɔ aduane ne bu fu ɛdeɛ bɛti ne ne bu afu nkora no kɔm de wɔ ɛwɔ sɛ yɛ mpanimfoɔ momma mo ani bra fam Ɛwɔ sɛ moma osuro ne ahopopoɔ ba mo mu. Ɛwɔ sɛ mo a modwene ɔman no ho, na modwene mo nnipa ho. Sɔ da a ɛyɛ a na moyɛ example bi a nkwadaa no yɛ bi no a, ɛyɛ a moka ho asɛm. Mo ara mo na ɛde baeɛ, mo mpanimfoɔ na mode baeɛ. Mode mo ho toto aborɔfo no ho, ama nkwadaa no nso de mo toto aborɔfo ho a mode yɛyɛ mo ya. Mo na mokyerɛ nkwadaa no kwan o, mokyerɛ wɔn sa. Atɛmdidie mpanimfoɔ na ɛkyerɛ nkwadaa atɛmdidie. Yɛse deɛ ɔdi kan sua na ɔdi akyire sua na ɔdi kan nanteɛ. Nokwasɛm paa. Enti mmɔfra no ɛnna wɔn aso ayɛ deɛ wɔdi mpanimfoɔ atɛm. Mo mpanimfoɔ na modi yie o. Mo na mode stateeɛ. Suban a modaa no adi no ɛna nnɛ ɛso aba na ɛwowɔ mo nnɛ. ɛnɛ ɛsɔ ɔba na ɛwɔ mo nɛ because mo bɛyɛ mpanyinfo na mo yɛ nkɔlaa no mo nsɔre tia mpanyinfo na mo di so no sɛ na wɔn nso ayɛ nkɔlaa na wɔn nsɔre tia mo bɛyɛ mpanyinfo na wɔn nsɔre tia mo a mo deɛ mo kasa mo yɛ demonstration those days na mo yɛ mmɔfra na mo kam na ɛkɔm de mo na mo nsu na mo bɛyɛ leader no mo bɛyɛ mpanyinfo no deɛ na deɛ na nkae sɛ mo hwɛ nkɔlaa no. Ne te sɛ nkwadaa wo nkwadaa wo fa odie nkwadaa ho adwene ɛnni mu tirim baako koraa ɛno nti na nkwadaa no asɔre atia mo no nokɔsɛm na meka kyerɛ wo deɛ wotena ase abusa ho sɛ yɛ dɛn na akwadaa no anya mu kɛse tia sɛ akwadaa no panyin wɔ fie na panyin soma akwadaa na akwadaa no kɔba na wɔdidi no wɔgya no bia akwadaa no nkasa ntia panyin da ba wɔdidi no wɔngya no bia na wɔama no bia nniɛ no kɔm de akwadaa no a da bia ohu panyin a na ɔbɔ ne hwene ɛna mede odidi ana ɔsoa me a ɔsoa me saa ɛna ɔma me sika ɛna ɔsoa me saa aduane a odie wadi ne nyinaa ɛdeɛ bɛntia nkora ne kɔm de nkora no mepɛ makyɛ ani die mu momma awurade asɛm a daa ne daa motie moba nyankopɔn fie mokɔ mos yɛka kyerɛ moma ne mbrɛ mo ne so Momma ɔman no mu hia mo. Na wɔse yɛdwene ɔman no ho a, ɔman no mu te yie a, yɛn mu nipa bɛte yie. Kwasɛm Mobɛtɔ paa. yɛn, mo Kwasɛm. nso mommɛtɔ mo. Kwasɛm paa. Ɛnna metu mo fo kasa kyerɛ mo. Jesus. Momma mo ani mmra mo so, yɛn leaders, yɛn mpanimfoɔ a modi yɛn anim. Hwɛ, galamsey asɛm a aba yi a, a yɛreka galamsey asɛm a, a abɛdɛ da dwa a obiara reka bi no, hwɛ, Sɛ yɛse sɛ ɔpanyin tena fie, ɔpanyin tena fie na nkwadaa nkwadaa di nsɛmmɔne a anaa nkwadaa di nsɛmfo a yɛka no nkawe so ɛka no ka ho bi ɛfiri sɛ ɛdeɛ adeɛ na ɛsi yɛ sɛ mimi wɔ fie ne mmɔfra yɛ adeɛ na mantumi anka manteɛ wo mo ama mmɔfra no anyan a, na akwadaa no kɔ pira a, ɛbɛba bɛda me so, mɛfa no akɔ kɔmfoa no akyɛ. Sɛ mo na wodi kan, me na medi kan. Especially bɛ fi ɛsrɛ mo mo mmea mo ndwene yɛ man Ghana ho Jesus mo ndwene yɛ nsaase no ho ɔkwasɛm paa mo ndwene yɛ nsuo no ho ɔkwasɛm paa na nyɛ wadwene sɛ wobɛwu agya wako hmm. wodi aboro a bɛtiw ɔkwasɛm na mekɛsɛm paa hwɛ wonya wo yo wobɛtra se But nea ɔmo bɛyɛ no ɛnnɛ no ɛna ɛde future bɛba. Nokwasɛm. Ɛyɛ a na ɔmo de abrokyire toto ho. Nkwadaa nso hu sɛ abrokyire yɛhwɛ nipa yɛ ɔmo hia wɔ abrɔfo ɔmo hia wɔ ɔmo ɛyɛ nkwadaa, mmerewa ɛne mmaa. Saa nkorɔfoɔ mmiɛnsa ɔmo hia ɔmo kɛseɛ. Ɔsom sɔleɛ na ɔmo de ɔmo toto abrokyire America, UK. Network no yɛ adwuma. The system is working. But yɛhwɛ yɛ kurom a, sɛ system no yɛ working ana? The system is poor. Minister wo yale fɔ pere na wokɔ aburokyire kɔhwɛ ho yaleɛ. Na system no yɛ papa. Aka wobɛkɔ bɛfɔ pere akɔhwɛ ho yaleɛ. Kora wosuro wuo. System no yɛ papa. Hwɛ. Deɛ onipa yɛ biara akatua da hɔ retwɛn no. Nokwasɛm paa. Bible se, wokan Hebrew chapter nine verse number twenty seven, ɔse Satan de ɛda hɔ ma nipa sɛ etwa sɛ owu prɛko pɛ no, ewuo no akyi na atemmude a wɔbɛba, na deɛ woyɛ biara no bɛgya to hɔ nom. Hwɛ, yɛn wura Sir John, ɛnɛ hɔ na ɛda so na yɛkɔsie no. Agyapadeɛ ɔpere yɛ ne companies, ne filling station a ɔsisi yɛ nyinaa ɔde kɔ hefa? Ɔgya to hɔ, ɔmfa kɔ baabiara. Yɛ yɛ ade pa na yɛmmɔ wo din pa. Yɛ ade pa na yɛmmɔ wo din pa. Na din pa yɛ se a wonya adeɛ. Ɛnɛ dɛ na ɛtu funu sɛ mu kura. Sɔfo kan verse Roma Isaiah chapter three verse Roma kan verse Roma three no ɛbɛsi verse Roma five no yɛmfa wie asɛm no.

Nso mo baeɛ mo se mo ba bɛa bɛyɛ ɔman no yie nkura no anya mo gyidi ato ama mo mpanimfoɔ mo mo nansifoɔ mo mo ani mbra mo so Jesus mo mo ani mbra mo so Jesus yadeɛ bi obi yɛ bia na anya mo ka mo nyini firim katebɔne bi a ba bi dua mu mu a ɛma ɔman no tumi pagya no mo nyi katebɔne no firim na ɔman no kɔ n'anim Hwɛ, ɔse ɔbɛma mmerante wɔ adiyɛ so, ɛde kasa, kasa titire, kasa fi, ne mfoɔ adidi atɛm na wɔn didi nso, dabi dabi apaw pa. Ba deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ, sɛ woyɛ abɔfra na wodi atɛm a, wobɛyɛ panyin na ebedi w'atɛm. Nokwasɛm paa. Adeɛ a ɛma mesuro baako no no. Nkoraa no a wɔyɛ saa no nyina wɔn nso bɛyɛ panyini no bi o, a wɔn di mpanifoɔ atɛm, wɔn nso bɛyɛ panyini no bi. Na sɛ wɔn di mpanifoɔ bi atɛm, nkoraa bi di wɔn atɛm a, na nneɛma bi ankɔ yɛ wɔn abrabɔ na nkoraa bi di wɔn atɛm a, ne nyina metua wɔn ka. Ɛno nti na panyini yɛ m'adeɛ a menka ho asɛm no. Mehwɛ dii, makama no ɔto, me sɛ wɔn bɛyɛ panyini bi. Ɔsi akora de obi ayɛ bi da na panyin de obi nyɛ bi da. Ɛnɛ, metu mo fo hyɛ mu nkuran. Sɛ Nyankopɔn asɛm ba sɛ ɛso na fa tu wo fo bɔ bra. Ɛwɔ sɛ Ghana yɛhwehwɛ Nyankopɔn. Ghana yɛhwehwɛ Kristo. Ghana yɛde yɛn abrabɔ hyɛ Kristo nsa. Ne yɛnhwɛ nkwagye a Kristo de ama yɛ. Ne yɛsesa yɛsu ne yɛn nneyɛɛ. Na suban bɔne bi a ɛwɔ yɛn mu yɛn dane yɛn ho.